Cun na thlahlawh zong kha a, a chungkhar pawl ca te lai, ka nu caah te lai, ka pa ca si e te lai. Instagram nama messenger Viber Telegram message kuat nak ngah po hin he pe hnih pe thum cham ah chan chan ba da ka kuat che he vai zan na fa te shang na kha na le ama na rian ka ngai an ta len kal tak chang la chamo na fa le te rak nu ak peng ko thai ma kam poi sa phai sa pe ka pe ka cho

Ka dua, nai hrawng bak hi maw. Ka darling he kan i chawnh na hin kan i chawntmi tluang tein kan i chawntmi dah kan i sik caan tam deuh. Kan i unh thu, kan i si thu ma peng bak hi se ka dua chim hin ka fuang bak lo. Sale, ei. Makha ta darling long sari maw. Nu va thi chin chin na zei khi te na va lo ha ka te. Khai atu khi ni va um lai i umu ta khi va chim cang ko salo. Ni ni vun um lai zu maw. Ma khin. zanlei hna khan na hawile te he khin bar hna bar dor hna khan na thu kho ti lo beer hna na vun din a vun theih bak hin cun mo zanlei na tin bak hin an unt cang le ni thum hrawng he cu mo an unt le an unt le an tah no hui le ma khan chon du le lo nang ma khan na lungre thai le chari game zong khan na du ta pa on na chat kho ti hui le lo ma chun zan ton te zong an khan an i ter le na duh lo bu in khan cun na thlahlawh zong kha a, a chungkhar pawl ca te lai ka nu ca te lai ka pa ca si e te lai mah din cun ka ta pa na khan ma kha duh te phun in khan amah chung ca le long te khan kal le e nang malai kha um ti le lo e nang na chima khan amah kha buai hui le ka va pa ne ka do lo e zai e te le tap hui le khan an tlik tak le ma kha nang na doi than ka hau le hei ma tikhin mo tlangval peng ko Kem na kha kem ca zongah a nuam zongah a nuam deuh la ka ti. Si. Ka ruah ning bang si lo. Si. Single is the best an timi zong kha mah pakkas cu. Si si. Ye hana zong he nai shong he kata matluk Facebook le TikTok le Instagram ajin active bak fim ni sina. Nai shong he lo wa ka mu wak ti lo wa. tu leo za kan chimh hna le chimh ka darling han khan kan than cang chu mu kan than e kan than leo ve khan piet piet te na than o se ma kha na than leo ve cun nangmah nu hi chu mu zai aka zai aka te nai ti khan aka chan than hoi cho nangmah lam hin cun a sak kho lo ee a ka te rak kir ṭhan ko ee ka rak kir ṭhan ko te a ka nawl chih cang pa tu hna khan se itam pa tu message hna he Instagram mama messenger viva telegram message kuat na nga po hin he pe ni pe thum cha ma chen chen ba da ka kuat che he ma ti khan online zong ka form lo cha ma cha long te harak lut peng A re zong hi ka fom lengmah ruang tu leo ka active lonak a ruang bik cu ma kha si ka thei thiam ko tu leo bak hi cu cuta sale ei va i um lo zei khi nan balu ha khai te i um lo pha nan vun ngei le chmo zin kan nan vun thau le na fale te ca rol na chuang le ton te na thol na tu na tho tlai sin sab ke na hai kai lai lo ning ke na vun jin ka vu ton te na vun thau le rol na chuan piak na le ma na fale te shang na thla na le ama na rian ka ngai an ta len kal tak chang na chamo na fale te rian vel te chunang na kha na to piak ni chang na le chamo ma sai in kha na vun thian ri le he an pi le pum chap chang han chun adi adi bak na di chang ma te khen samkhria chan zong ngai lo na sam hi mo ar va bu bang khin sale e na du du in khen na do khau ti lo atu chu he na nungak leu te se makeup ta na mun san si tan ha hen ni in khat lak chang ni chok di nungak na du nak po kham vak tlong leng azai tlangwal hna cho wa ngai hna cha her lo to san na chun mo khi ama te na tlong leng mi khen tam tu ka we rak nungak peng ko thema tlong leng man bak pet chin he zong ka bom bak phe chang tu he do ba ba kan pathum tein he kan nungak le kan tlangval peng darling hna kan neih lo nupi va kan neih lo cun he hrip hna kan duhnak pa kan kal kho ram leng hna chuah khawh kan si so maw te Sepak, sepak. kan tar tiang ke zeihmanh phan ding um ti lo e man ti ding te hin umpang he tha bak ka lungtling tuk ma cu si si si te bet kan zumh bak ve ko nang zong na kan chimh mi hrimhrim kan tam tuk theih theih fian nak kan hmu i ngo nang zong he hlei in Keimah bantuk tein saupin nungak ve lo maw? Ah, ei, kan bia thot tuk na hin kan rat na arong zong ka phil di. Ya, ne dan la phil e. Ei, kan puai za phai sa pek ka pek rat zo. Ah?